Бисмилләхи рахмани рахим. Инде беренчедән Аллаһының рәхмәте. Әссәламү алейкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ. Менә без бүген Ислам динен кабул итегән мең еллык исемендәге мәдрәсәдә. Әйе, бүген безнең хөрмәтле кунакларыбыз килде. Мин инде аларны кунаклар дип әйтмәсен, мәдрәсә әһелләре дисәм дә хата булмас. Безнең мәдрәсәнең яшәешенә ярдәм итеп, шушы яшәсеннәр, шәкертләр гыйлем алсын, шул шәкертләр шуның белән файдаланысын дигән юнәлештә эшлибез икән. Әйбәттә мин, әлбәттә мин кайбычлыларга рәхмәт әйтәсем килә. Мәдрәсә җитәкчесе исеменнән, шәкертләребез исеменнән. Менә бу мәдрәсәнең яшәешендә районның, Кайбыч районының да роле зур. Ни өчен дигәндә, безнең мәдрәсәдә, әйе, без авыл халкы өчен, авыл мәхәлләләр өчен имам-хатыйблар хәзерлибез икән, шул имам-хатыйблар инде авылларга кайтып имамчылык итсен өчен, алар инде кайткач анда ниндидер һөнәре дә булсын, кәсебе дә булсын дигәндә, Мәдрәсә ике меңенче елдан бирле, әйе, без инде биредә умартачылык һөнәрен бирәбез. Шушы умартачылык һөнәрен инде алар үзләштергәннән соң, үзләре имамнар булып, мәхәлләләрдә эшләгәндә, шушы кәсепне дә алып барып, әйе, үзенең инде тормышын да алып барырга бер сәбәпче һөнәрләрдән булсын. Менә бу өлкәдә шушының ярдәмнегә безгә килгәннәре өчен Кайбычкылыларга аерым рәхмәт, алар инде үзләренең районыннан хакимият башлыгының да ярдәме белән, шул ук вакытта шәхси халыкның, хәзрәтләрнең ярдәме белән безнең мәдрәсәгә алар умарта оялары бирделәр. Аны ояларын гына түгел, аларның бөтен шушы умарталары белән биреп, инде менә ничәмә еллар шушы безнең мәдрәсәнең ихатасында, шулай ук безнең башка җирдә дә умартабыз бар, әйе, шәкертләр көннән-көн шуны өрәнеп, гыйлем алып, шуның файдасын да күрәләр. Шуның өчен дә. Безнең инде мәдрәсәбездә шәкертләр авыл халкына кадрлар хәзерләгәндә дигәндәй, алар эшли дә белергә тиеш, шул ук вакытта дини юнәлешне дә хезмәт белән бәйләп алып барырга, тормыш күрергә тиеш. Безнең мәдрәсәбезнең ихатасында игътибар итсәгез, умартадан кала әле, безнең шулай ук бакчабыз бар, монда бакчачылык белән дә хезмәт итә. Үзләребез суганын, сарымсагын, кишерен, әйе, бәрәңгеләрен һәрберсен үзебез утыртабыз. Чәчәбез дигәндәй, шул ук вакытта безнең теплицаларыбыз бар, алма бакчасы бар, әйе, шул ук тавыкларыбыз, сарыкларыбыз да бар. Шәкертләр инде авыл тормышын биредә, шәһәрнең уртасында торганда да, мәдрәсәдә аны белеп, танып, әйе, өйрәнеп яши торганнар була. Шуның өчен дә киләчәктә дә Аллаһ Субхана ва Тәгалә шушы эшләребезне дәвамлы итеп Хәерле шәкертләр булып, шул хәерле шәкертләр динебезгә, милләтебезгә файда китерә торганнардан булсын иде. Шуның өчен дә ахырдан да тагын аерым рәхмәт район халкына, район җитәкчеләренә, сезләргә хөрмәтләп бирегә килгән өчен. Киләчәктә дә бергә-бергә шушы юлдан адашмыйчан, саташмыйчан барырга насыйп булсын. Әссәламегаләйкүм урахмәтуллаһи үбәрәкәтүһ.